Dumelang, ke a le tumediša, ke a lotšha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Kgokong Makgabo. Lehono ke nyaka re bolela ka di-negative energies ka mo lapeng negative energy ka sepeding ka gore ke maatla a mabe maatla a mabe ka mo lapeng so ke tlo no gore negative energies gore le batho ba e le gore ga ba tsebe sepedi ba bolela setswana goba sesotho ba kgone go kwešiša gore na ke bolela ka eng negative energies ka mo lapeng negative energies ka mo lapeng di ka ba di kgosa keng okay ke na le items tše ten tše e le gore ke tlo le botša ka tšona eupša pele re thoma a re amogeleng ba e le gore ke mathomo ba tsena channeleng ya rena ra le amogela gape re re le fitlhile botse ka nako e botse mo go semoya ka gogo mmagabo um ke kgopela gore le subscribe le like um page ya ka le gotle notification bell ewe gore ka mehla ke uploada di-video le kgone go tseba ke a le leboga negative energies ka mo lapeng ye re bolelang this video ke part one negative energies ka mo lapeng a na di ka ba di khosa ke eng um negative energies ke di-energy tše le gore ke di-energy tše dimpe di-energy tša go se loke ka ke setse ke boletse gore energy e bolela ka maatla maatla go sebega botse ka molapeng ka mo goba moya wa go sebega botse ka molapeng moya e le gore ke moya o mobe ka molapeng so um tsona di-negative energy ka molapeng gantšhe di tliša ke dilo tše di latelago ke tshwere ten items ya mathomo bad entities bad entities entities tše dimpe di-entities ke um le yona nka no ke ke moya ke di-spirit tša go se be gabotse re na le mehuta ya go fapana ya di-spirit ke tla tla ke dira video ka mehuta ya go fapana ya di-spirit mara re bolela ka di-spirit re bolela ka dilo tša tshwana le dilo tše re bitša gore maybe ke a ke re bitša ke dipoko ghosts because ke batho ba le gore ba tlhokofetše ke tlatla ke tlhalosa botse re tlo dira um video ya di-spirit and di-spirit tse gape e ka ba le like di-entities ke ka setse boletse gore ke di-ghost le tša tshwana le di-demons madimoni demons di gona ba ka gešo demons di a phela demons ke lotše ke di-spirit tša go berekela sathane le go diabolos le tšona di kgona go tsena ka molapeng re gopole gore go na le lefase la rena a physical world lefase la rena le re phela mo go lona wa buša gwa ba le a spiritual world

re bitša gore it's in the light so in the light ke mo e le gore ka mehla go dutše di-spirit tše di botse spirit tše le di lokilego di-spirit tše e le gore o kgotse e le gore ke bona ba re fang di-spiritual gifts ke bona ba kgona gore fa protection ke kgona ba kgona gore fa mahlatse le mahlogonolo so ge

jwalo le jwalo re tla tla re bolela ka yona in details ge re tlo bolela ka types of spirits okay um okay ke tsona di-bad entities yes di-bad entities di kgona go tsena ka mo lapeng like o kgotile gore spirit se ga se se robala gabotse motho o sa bilaela ka nako nngwe o reka ntlo ye le gore ntlo ye o e reka goba lebale le o le rekago go na le motho e le gore gale before ntlo e rekiwa sale a bolawa ga bohloko a epelwa mowe ka mo jarateng yeo wena wa tla o tsore eno ba lebala fela wena wa tla o reka lebala lewe wa ga ntlo ya gago wa kgotela gore o agile ntlo ntlo ya gago e dutse godimo ga setopo sa mothole and mothole a sa robala gabotse then obviously mothola because a sa robala gabotse go ya ka mokgwa gore o tlhokofetse ka gona motlho mongwe le ga ebile a senke ba kgona go mo humana ba kgone go mmoloka gabotse e no ba šipa la bošego so motho ola ka baka la gore a sa robala gabotse spirit sa se se robala gabotse se se a tshwenya it's a rooming spirit se a tshwenya se se a tlhophega sona ka botse sona because spirit se se tlhophegile se tlo kgotsa se tshwenya lena ka mo lapeng so ke yengwe nto e le gore e tlo kgotsa gore e khosa tsona di e tliša yona meoya e mebe because go na le spirit se e le gore se robetse mowe and ga se se robala gabotse se hlophegile. Bjale se dirang? Se hlopha lena le lego ka mo motseng owe. Goba mohlomong ntlo yeo le e rekile, ya ba e le gore ntlo yowe ga le tsebe history ya yona. Go na le motho le sa la bolaelwa ka mo lapeng le ka mo ntlong yeo, ene a bolaiwa ga bohloko. Bjale ya ba ntela gore spirit sa motho la se sa le gona ka mowe, ga se ba tšee spirit sela ba se tšea gore se tsebe gore sona se tlhokofetša, ga se sa le mo lefaseng, ba se iše mo santše se ye gona. spirit sela se sa le gona mmele ba o bolokile mara spirit sa motho la se sa le gona re ke ntho re tlo reng um motho la o jale ka sepoko jale o honta lefelo le la a bolelweng mo go lona so ya ba gore lena le a tla le reka ntlo wen then le kgotse le gore ka mo lapeng a gona khutso le gatee ka baka la sona spirit sela number two witchcraft bathakati bathakati re tlo phela re bolela ka bona because bathakati shem ba gone ne ba tletše ne ke ba bantšhi go e le gore wena o believe gore bathakati ba gona then o tlo no šala o le sowe o tlo no kgwetša dilo tša tša bophelo di sa sepele gabotse o sa tsona molato ke eng ya bana ba gare ba go tseneletše bathakati ga ba nyako tseba gore wena wa ba tseba goba jwang motho one nyaka ebile a tseba gore wa mo tseba gore ke yena go selekago a ba hwe matwa o tla no boya year after year ene gantši go ka tlhokomela ba ba le nako ya bona motho ona ge e le gore um nako a o thakatha maybe be e le bo september every year around september october o tlo no boa ga a ka track ka september palela october o tla boa november o tla boa jalo le jalo so ke ona ka mokgwa e le gore ba ba šoma ka gona e wa kgotse e le gore lapa leo ke lapa le gore ga le protectiwe ga le cleansiwe then ke lapa le le tlo kgotsa le tshwenya ke bathakathe ba romela di-spell tša bona ka mo lapeng la gago ba romela di-hexes tša bona ka mo lapeng la gago ba romela dibatana tša bona le bona ba tla ka lapeng la go bošo wena o robetše ba tla ba dira tše ba di dirang ba gaša dipheko tša bona tša go sebe gabotse e seng dipheko ebile dimuthi tša bona ditlhare tša bona tša go sebe gabotse tša go loya ba dira di-magic tša bona ka mo ntlong ya gago ka mo lapeng la gago then ge ba dira seo ba dirang ba khosa meoya e mebe ka lapeng la gago lapa la gago ga le sana um seriti, ga le sa na borutho, ga le sa na seetša, le surroundile ke um kore ke lefifi, ke lefifi fela ka lapeng la gago, ke leru le lentsho fela ka lapeng la gago. Okay, number three, go ka kgotša e le gore ge o kolomaka ka lapeng la gago, kolomake ka tshwanelo. ee nako tše dingwe mmele re no tsoga re se gabotse re ke tšwa fela mohlomong o no re ae ke tla dira nenenene okay mara no phuthaphutha as usual so nako tše dingwe ge re kolomaka ra kolomaka ee mara no kgotsa re no betha mo pele ga matlho a batho re ba tsena ba na go le sekono re sa dile ka kwa dikhonaneng ke bothata ntho owe rena ka bosena re dira so re kipile tša tšona re attracta tšona witchcraft yela ra e attracta ba kgona go tsena easy because lapa ga se lehlweke le tšona di entities tšela tšona di bad spirit tšela ba di spirit tšela di se robalang gabotse di kgona go tsena easy because lapa ga se le hlweke ya ba nthula gore at least o ka se shifte every week goba every day because o tla senya le phatlha ya gago so but at least make sure ya gore once a month o no shifta shifta dilo wa kgona go koropa ka mofasa mepete ya gago mola dikhoneng mola dikhoneng wa tsena dikhona tše ka mokana ga tsona wa tsaya le ka matšatši a mangwe o ne o betla mo pele ga matlho a batho kua dikhoneng ga o nape go le matšhila o tlošitše di-dust tšela ka mokana ga tsona and wa re go ntse o dira soe wa tlhokomela le tsona di-fester bank tša gago re na le go di lebala wa maker sure tsona at least once a week wa di phumula phumula ka lešela la gago le le gore le ka ba lena le metsi e a le gore a tšhetšwe cost salt ka mogare and then go ba le protection ka lapeng la gago

lefase le le re le bitsa gore ke lefase la spiritual gantši di-entities di-demons le tsona di-ghost di na le go šomiša seipone jwale ka an entry into this world into this realm into our world so seipone sa gago go bohlokwa one gore mohlomong lo ka se se dire every week mohlomong ga tenyana mo kgweding one phumula phumula ka tso phumulang ka tsona gore se seke sa kgotsa le gore se ba le matšhila too much ge re ntse re kama mmiri rena re tšhetše ena eh, tsona di-hefood tša rena mo mmirireng ya rena ka nako tengwe ba di-spray tsone tšewe di na le go tšhela kwa diponeng then di dira dipatsopatso gona mola mafe o ba le tsona di-dust di a tlala mola then mafeletšong le tšo as, as long as se le matšhila se o tlišetša negative energies le bošego o robetše ka moka morago ga go tšele gore o ba le dipono tšela tša go tšhoša wa le tsona di-nightmares e le ka dikhosa keng ka baka la gore seipone sa wa sa gabotse se bulela tsona di-negative energies gore di tle ka lapeng la gago di tle di tlo go tšhoša di tle di tlo go tshwariša digateletše di tle di tlo go tshwariša tsona di-nightmares ditoro tša go tšhoša Number six, mafasitere a o se hlatswiwe kgafetša kgafetša. Ee, o ka se hlatswe mafasitere ao every month, kgwedi ka kgwedi, no. Mohlomong every three months goba every six months wa no bona gore o a hlatswa. Gobane matšatši a mangwe o ino ba o no tšea feather duster wa duster duster mola le mola. No tšo wa no tšea lešelanyana la go thapa wa phumula phumula wa tšea la go oma wa phumula phumula. Just no tloša dipatso. go tloša tsona di-dust di-dust ke tše dintšhi tša go tšwa ka ntle le tše le gore di tla ba di le ka mogare ka mo lapeng okay ge re sa le mo number six re bolela ka mafastere mafastere le ona ge a sa fele a phomodiwa like especially le edfester bank tša rena tsona ebile ke rata gore o di phomola o šomiše meetse a cold salt because ba thakathe ka nako e ntšhi ba tsenela ka ona mafastere ee le ka mabati ba tsena mara ka nako e ntši ba šomiša mafastere ba šomiša mafastere because lefastere le na le glass le tshwana le seipone e ba um you know um ba re keng lebati kore a portal e ba a portal to the other world a kere so ge e le gore um bathakathi le tsona di-entities di šomiša tsona dilo tša tshwana le um glass ya lefastere goba mohlomongwe le ntho ya tshwana le seipone seipone sona ke glass a kere se ya phadima le lefastere lona glass ya lefastere ya phadima a kere so go raya gore re swantse re phele re di tlina kgafetša kgafetša go maker sure gore ga di attracte tšona dilo tša mohuto tša go tšelo di tla tliša di um energy tša go sebe gabotse ka ra metse ya rena okay number seven di-plants goba matšoba a go hwa matšoba ke di like di-flowers ee ka mo gae ka mo ke kgotse ka mo dintlong ee, re beile leblomonyana le le botsana mola le le fresh e pot plant e le gore fela re e nošetša ka mola jarateng ka mola kgotse le gore re jetse malomo a rena mabotsana mola Mablomo a ue a ka ntlong le a ka ntle a nyaka gore re fele ra nošetša a seke a kgwa. O kgotše le gore go na le di-leaves matlakala a leblomo la gago a e le gore a setse a a hwile um le dry le le le hwile ke tlo kgopela gore o no tša sekero o le khathe o le khathe ga le nyakege. ga di nyakege malomo a gago goba matšoba a gago goba di-pot plants tsa gago di santše phelele tše di-green tše di botsana go ka no ba kgotse ka re go ba le letlaka le lore ka re le thoma go setlhefala jalo le le a gwa le a omelela le cut immediately le cut malomo le ona e go na le malomo a e le gore a re ka ka mo dintlong go bana ka mo dijaretseng a e leng gore a tliša ditšhelete ka ra maphelo a rena a tliša ditšhelete ka re ga metse ya rena so go botlhokwa gore re tlhokomele dilo tša mohuta ono ene ebile malomo a e le gore whether a tliša tšhelete or not a se mablomo a di-lucky mara kgotsa e le gore mablomo ao a phela a a hwile a wa nošetša reng then ke bad luck ntho automatically attracted negative energies ka mo lapeng a dira gore go se ka wa ba le lethabo go se ka wa ba le tšhelete dilo di phatlalale okay number eight o se fumigate ka mo lapeng um ne ke bolela ka o se fumigate o kgwetele gore ka mo gae maybe a ke re ra tseba re ra ja dijo di gone and then eh, as long as lapa le le gore go na le dijo o ne kgwetsa maphene le ona sha ona a le- ke bolela ka manyane jwale notana magolo maphene sha ona ke a mantšhintšhintšhi ka mo ntlong ka moke goba ditšhotšhwane ditšhotšhwane ditšhotšhwane di rata swikiri too much o nwa tea gago wa fetša tša komiko wa bja kua go wa se itšokolotše ka moragonyana go tla ditšhotšhwane tše dintšhintšhi ra di bona sama ebile di ba tše dintšhintšhintšhi ebile e itea lapiša di tsena le ka ra diswikiri tša rena di tsena everywhere so go bohlokwa dilo tša mohuta o make sure a di be gona ka lapeng la gago fela o fumigator o ka ke tshekela dilo tša wa ke tirela goba o bitša batho ba le gore ba kgona ka gore gantšhi dilo tša tša fumigator di nyaka o tseba batho ba le ba ya training akere and go na le di-protective clothes di-clothes diaparo tše e le gore di a ba šireletša di-mask dilo tše ka moka tša tše le gore di a ba šireletša gore ba seke ba tshwara dilo tšela ka matsogo a bona because dilo tšela ke poison wa e tshwara ka letsogo go fetša go tlhape diatla tša go gabotse go fetša go tshwara dijo then ke poison ka nako e nngwe wa ke sprayela monkgola wa nthwela wa go tsena And then ke eng? Ke bolwetši, o gobatša mafahla a gago. Ka morago wa mengwaga e mitse mathoma ba re wena o na le malwetši a difahla, di-TB, dingi dingi. Ya bane yona nthoe e khositše keng? Gana mola morago mola. So ona lwetši lengwe tše e le gore ge re le gore ka afforda go bitša batho di-specialist tša go dira lwetši we re no ba bitša ba tla ba re direla ra tseba gore rena re dula kwa ntle bona ba bereka ka mokgwa ba berekang ka gona and then ba fetša and then ba tla re botša gore na after how many hours re be gona re tsena ka ntlong or wa no ya shopo tše e le gore ba rekiša dilo tša go fumigator and then wa, wa, wa followa di-instructions tsa ona mara wa make sure gore o apare dilo tše e le gore diaparo tše e le gore tlo ke tšhireletša ditlafo um eh, mask jwale le jwale le di-goggles di-goggles ke di-glass tšele e le gore di tšhireletša matlho gore any e ka ba spray e ka ba eng goba lerole di seke tša go tsena mo matlhong tša go gobatša matlho kgotsa go sasa then di o fofatša goba o sa bona gabotse so ke dilo tse e le gore re santse re phele re di dira goba nako tse ngwe o phela o reka tsona di-doom wa anything o ka e rekang go fumigator ka mo lapeng la gago maphena o se ka no a lesa one gore a ke maphena a tlo no ba gona because ra ja no a nyakege maphene ka mo lapeng a nyakege next a tliša tshokolo ka lapeng a bulela bathakadi a bulela di-energy tša go se be gabotse a tliša di-bad luck. so go bohlokwa gore le bone gore le a treater ge e le gore a gona ka malapeng le ditšhotšhwane tšeo we eh, mo ditšhotšhwaneng kudu wa maker sure ka mehla go fetša go ja le e le gore ntho e le ga o e tlhatso mara wa no itšokolotša e se ka dula mola e sa na le matšhila um dipampiri goba dilo tše e le gore anything di-plastic tše di be di tshwere dijo di-grocery la di tšea botse tše e le gore ga di sa le clean a di latlhela mo di-dustbineng and then ntwa tshwana le go no fela le phumulaphula mo ditafoleng goba mo di godimo a diraka tša rena and then kudu ge e le gore o tshwenya ke ditšhotšhwane tšela wa kgona gotsa o šomiša um o ka šomiša sanite liquid ke a e rata o no re gana mola a ke re ditleetse ke tše dintšhintšhi wa no re around tsona mola di dutšeng gona a kere wa tšhela se circle around tšona wa di lesa di so o no dulisa for maybe an houranyana o boa fela di hwile ka mokana wa tsona o tsebe ka moka tsona di tlo leka di ka re ga lešaka ne di šaka di sak- di di- di di surroundile ke yona eh, ba re ke insanet liquid e la gago di o leka gore di a tswa ka mola lešakeng lela ene ge di thatha sanat liquid ela automatically di a omelela di a gwa ke ke ke ke ntho engwe e le gore ke ke thutile yone ke bone gore o oh, ntho ya bereka ke e rata kudu gampe and then wa fetša gape go fetša fela o tlo no phumola gabotse mola ka lešela le lore le thapile ka fa tuku yago ya bothapa and then gore mola o tlositše disepetsela moka tsona le tsona ditšhotšhwantšowe wa tšea fa tukeng wa gape a kere o ka no tša fatukela wa, wa e hlatswa ya, ya tloga disepe tšela and everything wa tšea vinegar ya gago wa e tšhela ona mola godimo ga ga fatukela ya gago wa phumula gape gana mola o ka phumula le mo e le gore ebile di be di se gona diteraka tša go ka moka na tšona tsa fuleng ya gago wa phumula ke a go botša di ka setle ga di rate monkgwa vinegar ga di rate sanat liquid ke e simple ya go bola ditšhotšhwane yela gore tla tša didumo wa duma a o senya nako ka ka ntho ka tšowe cyanide liquid le, le, le, le yona vinegar di bolaya very fast di koba dilo tšela ka pelapela go duma o tlo no duma tša hwa tše dingwe tša boape ka speed ka speed mara o ka šomiša cyanide liquid le vinegar o tlo bona o tlo no di fenyane automatically di tlo tsamaya tsa saba gona okay ya dilo tša tshwana le magotlo le tsona ga di nyakege se nyaka gore go bona gore o na le gotlonyana ka mo lapeng ka mo o bone gore o bona polane ga nyakege magotlo jwale le jwalo dilo tša tshwana le um

snail tšewa di nyakege ka mo lapeng la gago immediately o thoma o se bona snail sela o tsebo gore go na le sefifi ka mo lapeng la gago maphena a magologolo a a o fofa ee ra tseba gore go na le poleke tše dingwe mo e le gore ra tseba gore dinakeng tše dingwe tše e le gore a gona ka bontšhi a kere mafelong e le gore ra tseba gore a gona ka bontšhi like o na le felo mongwe mo e le gore kgotse e le gore ge ke ntse ke berekela mo le mo le mo o kgotse e le gore ba fela ba nkiša gona and then e poleke le yone e na le maphena a mantšhi nka sebelele ka lebitso a le magologologolo a le a go fofa a sepela ka mara a di-train so gantši ke be ke le mola ke be ke šomiša ntho ya tshwana le um paraffin a tšhaba paraffin a tšhaba mokgwa paraffin so normally ke tša paraffin ya ka ka tšhela ka mola gare ga drain e le gore e lebane le mo flateng e ke be ke dula mo go yona and then automatically a ka sebe gona ke ntho engwe e le gore ke be ke e dira and then a nyakeke maphi mara go and then go dula pleke e le gore gantši ga gona a nke a e ba gona a kere ge le o bona o tlo le bona ka lapeng la gago then o swanetše ke potšiše gantšhe e le gore you are spiritually gifted ene wena o cleansed badimo ba ba go bontšha dilo ba go bontšha meleko go e na le moleko e le gore wa tla goba o gona ka ra lapeng la gago ene ba kgona go bontšha ona ke moleko wa mohutamang ntho tshwane le phene ba kgona go bontšha yona nna a o kgonagale gore ke kry-e le phene ka ntlong goba le ana mola difleteng kgotse ke dula gona kgotse lo ke kry-a le phene mola ba se bampontšhe le ona ke tlo le bona pele ge e le gore lephene lela le le mola koloing mohlong ba ba romela moleko mo koloing a kere and then o kgotse ke ipotsa ke re okay go sasa ke saturday gore ke sunday ga ke bereke ke tlo tsoga ka dira one two three four five ka fetša mohlomong kolo ya ka ke tla e tša ka ke tlhatswetsa yona go bona ko e leng go kgotse ke tlhatswa yona ke shika wash and ge e le gore go na le moleko gana mola koloing ba tlo mpontšha badimo de gore le phene mola le legologolo le tlo ba gona and ntho ya mmakatša ke eng okay ke tlo no tsoga ka dira tše ke di dirang mokgole ke planeng ka gona and then because ba mpontšhitše ge ke ya ka ntle before ke ya go tlhatswa koloi ko checka pele la mathomo rona a gona anything na and in most cases ga ke le bone ga ke bone selo ga le gona ke tlo romela ke ntse ke le busy ke tlhatswa ke tlhatswa mola ge ke tlo re ke le bone ke be ke pšo na kganthe le tswa ka ka speed ka gore le be le se gona e ka ba le fošetše ke motho e ka ba go diragala eng ke tlhoke di-answers tša mowe mara gantši ge le, le, le, le le gona ka ntlo le tsene or something ba mpontšha gore shilo ke tlo le bona mo ditorong goba ka dipono through divisions goba through the dreams gore something a se be gone ebile gantši ebile ba ka nompontšha mo torong because ebile ke a letšhaba e ba ka nompontšha mo torong ke make sure ke a checka very strong ke a tseba gore kole ke re so ba kgona go mpontšha dilo tša mohuto e sale ka pela gore ei tlhokomelang to eso tlhokomelang to eso then ke a tse gore go na le moleko mo then immediately ke tshwanetse ke make sure ke cleanse my space ke cleanse mo ke dulang gona goba ke cleanse mo koloing gore ga e bane ke ntho e le batlo e romela automatically se ka ba ya fitlha ge nka cleansa ntho gona a etle mara ge nka se cleanse e tlo ba gona okay a re checkeng Number nine, okay. Dihlaga, dihlaga tša dinonyane ke di-nest. Um dihlaga tša dinonyane tša go se nyakege ka mo lapeng goba tša go se nyakege mo motseng. Nonyane tša tshwana le di-crow. Crow ke dinonyane tše dingwe tša go se kgathliše, tša go se be gabotse. Ke nonyane tše e le gore, ee okay, kore dinonyane tša tshwana le di-crow ke di-spiritual birds. a gona bothata ka tšona ke di-spiritual pets di na le di-meanings tša tšona go swetše le gore o sepela mo pateng wa kopana le yona wa e bona lonyana tsa tshwana le di-owl maribiši lonyana tsa tshwana le di-eagle jalo le jalo di na le di-meaning tša tšona ke di-spiritual pets dilo tšele ka nako nngwe e tla mo go wena e tliša yona protection ka nako nngwe e, e, wa e bona o feta ya ba kgwetše e, e le molaetša o tswa go mangelo a ba bontšha gore wena ngwana rena re o protectile goba ba o botša gore whatever o nyakang go e dira gane jalo tseba gore um you are on the right track you are on the right path e dire ntho we o tlogele go ba le di-doubts mohlongwe go na le ntho o nyaka go e dira ene ba bone gore o ka re wa doubtanyana so o ka ra o sure then ba o tlišetša molaetša gore you are on the right track mare yaanong batho ba gabo rena ba e le gore ba šomiša bothakathi ba šomiša dinonyane tšela in a wrong way batho ba feleletša ba šomiša tšona nonyane tšela dilo tša tshwane dikatse dikatse ke katse ke e, e, e spiritual animal go no tshwane a snake it's a spiritual animal mara yone batho ba borona ba feleletša ba šomiša diphoofolo tšeoe go dira magic ya yona ya go sebega botse because ba kgona go di šomiša o ka la gore diphoofolo tšeo ka bosetšana ke di-spiritual they are more spiritual that is why batho ba le ba kgona go di šomiša ya bone so go ka kgotse le gore ka mo lapeng la gago mara kore le e le gore ba di šomiša kere okay le e le gore ke di-spiritual animal mara o ka kgotse le gore o kry-a nonyana ya tshwane le a crow ka lapeng la gago it's a big no go ra gore go na le bothata go na le bothata ke tla tla ke tlo dira video mo e le gore ke tlo le bontšha mehuta ya di-spiritual animals spiritual birds spiritual animals jalo le jalo ke tlo dira ye nngwe e le gore um ke tla ba ke bolela ka tsona kore in details ko tlhalosetsa gore ye e ra goreng ye e mina goreng kore um good omen ya yona le bad omen ya yona jalo le jalo gore o kgone go tseba gore okay ge e le so e mina dilo tse di botse ge e le so e mina gore mm go na le bothata dinonyane tša tshwana le di-birds di ba re ke um memankgagane o ona ebile ko o tlhwele ka pele moya ebile ko o tšhaba ka pelo le moya ko o tšhaba le mafelelo felelo felelo o ka kgotšelo ka mo gae ka mo keo ebile di dirile le ditlhaga mankgagane o make sure gore mankgane tša tshwana le mankgagane di-crow ga di dire ditlhaga ka lapeng la gago a di a tshwanela ge e le gore o bona gore di le gone di dirile ditlhaga thiba bitša motho o reke di-cemente a thibe dilo tše di sa thata tshaba gona di swanetše di sepele ene o thekge lapa la gago o bitše ngaka e tle o thekge lelapa la gago go dilo tšeo di sepele ka lapeng la gago ga di nyakege bathakathi ba na le go šomiša tsona dinonyane tšeke tša tla tša nna ka mogae ka moye tša dula le lena jalo full time so o nana re ge na wa nonyane ele e le gore ntho ke ntho e le gore ba e romile ke nonyane ya go seleka ba seleka ka ena ba e romile dula ka gago le wena full time nampile go tlo loka eng ka lapeng la gago ge le robala e gare le lebeletše ga le tsebe na le la e dirang bošego ge le tšere dutše kwa fase le tšere dikgang le planner ka bokamoso ba lena le planner gore na go sasa lo dira la dira la dira di gare di theeleditše dilo tšela di tšea ditaba di bušetša morago then dilo tše ntša o planner o di dira no makala wena ka mohlalo tša go tšo di plannang di sa diragale ka baka la gore already batho ba se ba tsebana wena o planileng ba o eta pele dilo tšela tša go tsa se kgone go phethagala o nyaka mošomo o sa sa o ya interview wa bolela mola le a bolela e se family ra wa ebile ba o lakaletša mahlatse matlho na o ngwana ka o sepela gabotse wa tsaya di o lokele one o kry-a mmereko to re thuše ka mogae di ga re di theeleditše dilo tšela o sa sa o ya interview o fitlha interview o no makala thoma o ba le letšhogo confidence la bo yona le yona ga e sego lethabo le la bo yona le lona o tsa- o- before ya interview ga le sego immediately o thoma o tsena ka lebati o petha ke letšhogo e o dira dilo tšela di o dira gore o be le letšhogo o se ke wa ke tshepa gore ba tseba gore ge o na le letšhogo o sa ke tshepe ga gona ntho o tla o e dira ya ba successful ka rabophelo ba gago so go botlhokwa dilo tša mohuto mosore phele re di lweša gore re kgone go ba le maphelo a makaone bana ba rena ba kgone ba le bokamoso bo bokaone ge re dira so a dire rena fela dira le bana ba rena ande ebile le batho bale re ba swine nna ke phela ke bolela ke re go botlhokwa gore ba bontšhe gore rena modimo re mo rapelang o na le maatla le mangwele a rena badimo ba rena ba na le maatla ba se ke ba nyatša badimo ba rena batho ba ba nyatša badimo ba rena batho ba ba nyatša modimo so re swanetše re thuše modimo le badimo ba rena ka le rena re lwe bona ba re lwela spiritual rena re santše re lwe physically e seng ka matsogo e seng ka matsogo physically re tla ba re šomišang dipheko re tla ba re šomišang diwašo re tla ba re šomišang matswai a rena so dilo tša mohuta wa di nyakega ka lapeng re se ka ra kgotšela gore dula dilo tše e le gore di gare di theleditše di gare kore di jale ka eh, di-tracker di a tracker every day di a recorda gore ba dirang ba dira eng ba boleleng ba boleleng jwalo le jwalo ga di nyakege dilo tšeo number ten the last one diaparo le mapae a o se tlhatswe kgafetša kgafetša ka mogae ka mo se ka kgotšele gore every a ke gane every day ra tlhapa ra change ra jwale jwale mara kgotse le gore washing e phela e tletse ka ra monkey a ke gane tšetšeng washing e ka ba gona ka ra monkey mara se ka kgotse le gore motlho mongwe e gona ka la re tswa file o tlhatswa a e be gona e be e ntšhi le gore maybe go na le mabaka rona nka ne re se re tlhatswe go botlhokwa gore motlho mongwe o kgotse le gore washing yago e ka e tlhatswa gabedi or gararo mo bekeng because re change diaparo every day bana ba ya dikolong ba apara dikobo tsa sekono ge ba ba ba tšola ba apara tše tša gae go sa sa ba ba apara tše dingwe ga apa ba sa apara tšela tša maabane tšela tša go ya sekolong ba apara tše dingwe then washing e dirang ya phaela ya be e ntšhintšhintši so especially mare ga a tsena go bohlokwa gore at least mohlho mo kgotse le gore um wa tšhinya o ka itlhatswa ga raro mo bekeng nako tše ngwe ra mešomong a go šale motho ka gae mosegare mohlho mo tšetseng wane ipotsane gore okay every wednesday ke tla re ke wa mmerekong ka ka lokela wa tšhinyaka ka metsing ka itlhatswa-tlhatswa ka itšokolotša ka tseba gore fro then ke tsoga ke iphara mo trateng ge ke boa thapama bo ba bana ba ba sekolong e omile ba e tloša trateng ka saturday ga ke bereke then ke tsene ke busy ka washing gore re no di tlhatswa gafetša gafetša se ka kgotse le gore maybe washing gona go fetša beke ka moka ba beke tše pedi e tletše ka mola then e dira e feletša e dira gore ka mo ntlong go nkge go se ka ba le smell se se botse and then as long ka mogae ka mo go ena le smell sa go se be gabotse ntowe automatically e bulela bathakathe e bulela di-entities, e bulela madimoni. Di rata dilo tša mohuta o, di rata dilo tša mohuta o mo so. Go no tshwana le di-moult ka mo ntlong, o hwetše e le gore pula e yana and then ge e na go ba le di-moult ka mo ntlong ya gago, o no di lesa. Mm-mm. Ga di nyake dilo tšela. Di-moult tšona it's a big no-no, a big big no. Go bona o tshwenya lapa la gago, o tshwenya ke di-moult, maker sure gore o thibe mo meetse a tsenang gona. kry-a batho ba ka o thušang gore o thibe mowe and-e di-molt tšela tšea vinegar o no tšea vinegar ya gago wa e tšhela mo lešheleng la gago la thapa ka vinegar wa tša lešheleng la wa phumula gana mola di-molting tšela o tla bona di tlo tloga ebile o ka se bone gore kgale go ena e le e molt vinegar e strong go tloša di-molt mara o ka tša sesepo ba other di-detergents tše dingwe disepe tše dingwe tša mehutahuta tše di itseng tša go tloša matšhila tša go dirang tša go dirang o tlo scrapa ka mokgo ka mokgo o ka kgonang ka ona mara e ka se tloge nto le mokgola o tlo no ba gona mara go ka no tša vinegar wa no phumula phumula ka yona ebile a yo šomiša matla mantši e tlo no tloga automatically okay so diaparo tšela santse tlhatswe kgafetša kgafetša marega a tsena marega a tsena le mapaya a rena Okay mapa ya sento a tshwane le le le diaparo tše re di aparang everyday mo mmeleng ya rena. Mapa ke a e le gore re robala ka ona bošego, re apara ge re robala bošego mo mepeteng ya rena. Okay. Ona o ka se napane gore every month a tlhatswa lipaya, ga go kgonagale. Ebile o ka se napane gore every month tshwana le di-curtain, o ka se napane gore every month a tlhatswa di-curtain, ga go kgonagale. Sa mathomo ebile o tla ba ebile o di senya, di ka se laste nako e telele and ebile le di ba le matšhila a dinape re robala ka tsona fela bošego ga ka nako tše ngwe ba le stitše mara a dinape di ba le matšhila ka speedy speed maybe o ka no re every three months or every four months wa ke tlhatswetša mapae a gago like a ntšo mara ga a tsena wa tsara okay before mara ga a tsena e re ke tlhatswe mapae yaka then wa tsara mara ga a le ka mokana ona o robala ka mapae a le gore a tlhatswetše as long as wa tlhatswe mapae ale ebile a dira gore o seka kwa o tonya kudu gore mapae go a tlhatswa a kere go robala mapae e le gore a tlhatswetše a dira gore go seka wa tonya

gantši mare ga go ba le dithitho because re apara mapa a mantšhi go tšele gore re apere le dibijama tša rena mola re tutele nao tše ngwe le re tše le di-hot water bottle re loketše ka moara ga mapa ya rena then di dira gore go be le sethitho ka ramapaya and go be le smell ka ramapaya and then lo tša mohuto le tsona di bitša di-negative energies mara ge e le gore o tlhatsitše mapa ya gago before winter e tsena le go loketše di-water bottles tša gago mola le wena o apere dibijama tša gago le ge um go ka ba le um sethitho ka mo mapaeng a ke sethitho sela ke se dirang se dira gore o tutele it's fine a gona bothata because mapaya ao a clean o tlo nolesa magare ga a tswa a fela le, le, le, le dust ele lona e fele o se ka go tswa tlhatswe mapaya gago wa e negile mola wena le dust and then nako ele ya dust ya feta and then ge e seno feta then o tlhatsa mapaya gago gape before di christmas then dilo tša tša bophelo di sepela gabotse okay ke tšona di um dintlha tše ten tše ke le tshwaretseng tšona tše e leng gore di tliša di-negative energies ka gara maphelo a rena ke be ke ntse ke tlhalosa le rona o ka o ka o ka bereka jwang ka tsona dintlha tše key wa leka gore o di lokiše gore di seke tša tliša di-negative energies ka lapeng la gago so ke re setse ke boletse gore this is part one part two ke tlo e dira e sekgale i think le today kara part two ke tlo ba ke tlhalosa gore na di-negative energy tse di bang gona ka mo ntlong di tliša eng ka ra maphelo a rena go diragala eng e di-negative energy tse di le gona ke setse ke tlhalositse mongwe tse dingwe ke thatša mo le mo mara yanong ke tlo di tlhalosa in detail ke a le leboga